Ah, right manheru akanaka eh, mazimbabweans kwose kwamuri itirwai zvakanaka nashe madekwana ano mwari ave ari kurutivi rwenyu mwakade mazuva muchirarama pamusoro pepasi eh, takatauraka takati mudownload eh, vpn mu, kuitira network isazosvika pakunyanyonetsa kana even ana mambara vane mabhururu avo vakadzima nhingi vakadzima network tiri kuda kuti muve muchiwana masaisai kuitira kuti tinoda kuti kana makaona kuti pakati pari kuitika zvakati mukasire matitaurira kuitira kuti titumire madrones anonge achinhingirini achitora mapikicha evanhu ivavo kuitira kuti tizvinatsodhira nawo e, mtamba already atokundika hakuna polisi inorasika zviri very legendary sekuita kuri kuita mtamba kuenda kunoidentifya mayouth achishanda nabhururu wake akarema mbara uyo anonzi ani john paradza kunotora mayouth achivafurira kuti tino kupfekedzai mauniform moita kunge muri porisi munodhira nevanhu nekuti porisi yacho haisi kuda havasi kuzvidaka izvi andimazvona vamwe vacho havasi kuzvida havasi vesewo zvino ukaenda tichitotaura zveporisi hazvinoti ndevese they are tired because havasi kuora mari ka so ezvinovaona kuti vanhu havasi kuzvida runyere kupe rurimo mumakembi imomo vanhu vari kuti hatidi zviri kushandiswa zvisina nebasa tese tiri kutambudzika mapurisa asvinirwo saka wo nhasi apererwa zviri very legendary akudi akuitawo zvisina nebasa mapwapwa eku ekuti ah akuda kuvabribe ne50 us saka imi mapurisa mubvunzo wangu woti nekudzidza kwamunenge makaita kuti muzova mapurisa nekunotrena kwese kubribwa ne50 years kutengesa future yevana venyu nekuda kwe50 years kutengesa future yeincoming generation nekuda kwe50 years ah. izvozvo zvokupiwa 50 years ndozvamunosikira muchiridza zvemasairini wiwiwi mufunga kuti vanhu vanotya masairini stereki vakapata zviri very legendary avo vari kupota vachitenderedza tumari mari vachidii vachidii haa izvo is not going to work madrone ari kutumirwa muchaaona zvenya madrone anenge aripo mapurisa ese anenge aita zvisane basa rese vamwe venyu ndo vachatiudza kuti iwe unogara kupi we are going to deal with you vakomana vanosvika ipapo handi vazvona apa hauna kana chauinacho pamwe unenge wakapaka kamotikari panze uine kamubhedha nekaimba ikako vakomana vanosvika wobhomba ipapo pauri pacho ipapo vakomana handi unenge wasiya kamboma kako ekumakunhingiko vakomana vachadhira newe madrone achanga ari muground vachaidentifya handi manzwa vachaidentifya mapurisa anenge achirova vanhu kana anenge ada kuvhiringidza vanhu nemboma vamwe venyu ndo vanototi vari kutotipa information ezve tane information yakawanda tato nemazita tiri kuzoti mapurisa akati mapurisa akati togona kutokurovai futi before musati matomboenda before musa 31 vakaita zvekutamba nesu weare not playing games aright handi mazonaka hatisi kutamba mapurisa ari kuda kuita zvinhu zvisina nebasa rese achifurirwa zvisina nebasa do you think kuti vanhu vanotyisidzirwa nenyaya yekuridza siren ah we are not playing games ngazvizikanwa izvozvo totaura so andimaonaka Let it be clear kuti mupurisa anenge angosumudza mboma yake achirova munhu chete wapera andimaona wapera akutaurira wapera this time we are ready for everything makambotyisidzira but look isu demonstration yedu tatangoti iri very peaceful because zvirimoka muconstitution kuti vanhu kana vakambunyikidzwa kodzero dzavo vanhu kana vakambunyikidzwa mararamiro avo vane tendere kuti vademonstrate but imi as long mada kutraya kuprovoka vanhu kana kuda kutyisidzira vanhu no don't worry we gonna deal with you i'm telling you you see saka government yatiri kuda inoteera tinoda kuti ive hurumende inorespecta ino vanhu inorespecta mararamiro evashandi inoziva kuti vanhu vanofanira kurarama chekutanga pose andimoona kwete kutora mamainzi kuinda munangagwa akangoziva kuti pakati pane pane zvicherwa anoenda unotora muchina ndiye waanotungamidza ipapo iye anenge achidya naye so look 80 percent yemachina ari kumaina muzimbabwe we don't have personal hatrage nemachina but machina ari kushandiswa namunangagwa ani maona ka regai tikutaurire manherano Ma, uh, we don't have any personal hatrage nemachina ani maona ka but machina vazhinji vari kushandiswa namunangagwa akangoziva kuti pakati pane chakati chabuda pakati pane gorodhi pakati pane madiamonds anotuma machina ndo anotungamidza umbva atoti tokupai protection ndei mumaine but togovana nepakati kura kuti zvicherwa hazvichauya muhomwe yenyika zvaakuenda muhomwe yamunangagwa so is now rich thats why ari kungomeya mari ari kungopotsera mari paada urichi hwacho hausi wokushanda ndokuti ari kutora mari dzenyu indo dzaanoenda haikona ndo dzaari kushandisa saka isusu hatisi kuzombofa takatambira mari dzezvigananda tichishandisa nyaya dzepurogiramu tikanzwa vamwe vachiti ko kuzanu kwacho madii kupiwa mari saka muda kupiwa mari kuzanu kuti muite purogiramu yekubvisa zvigananda zviri kuzanu no don't do that don't ever try so let it be clear munhu wese mumastreet musi wa 31 animoona mwari haabatsire mbwende Dai Dhavhidhi akanga ari mbwende haigona kubatsirwa pana Goriyati, nokuti Mwari zvaanoita anokupa mukana wokugadzira chitava chako iwewe chokurovesa muvengi. Saka iwe ukava mbwende zvokutadza kugadzira chitava kuti umisidzane nemuvengi. Mwari anoita pake, iwe unoita pako. Mwari akanatsotaura akati, Dhavhidhi, nhau yako yaunoda handigone kukubatsira kana iwewe usina kugadzira chitava. Kureva kuti iwewe munhu changamuka. Andimaonaka? saka ngatichaye malocation imomo mese malocation imomo vharai veri maroad brokai hanimaonaka kana mune zvimwe zvimotikari zvakafa kudhara zvezve brokai maroad anopinda nepolisi iwayo muri kunzwa zvandiri kutaura ndo zvamunofanira kuita kuti mutotanga kutoita mangwana manheru izvozvo blokai zvakati zvinzira zvakati zvinopinda nepolisi izvi kupera izvo hanimaonaka blokai izvozvo zvese izvozvo hanimaonaka zvinzira zvinopinda nepolisi mumalocation imomomo blokai hanimaonaka mupurisa haifane kungoita zvainoda zvevamwe vanhu vanotumwa vachiita zvekutumbwa tumbwida tumbwida this time muri kutamba netime muri kutamba nenguva varume anomaona ka taakuda nyika yedu idzokere kuvanhu muri kunzwa here taakuda kuti vanhu vataure nezwi rimwe chete nyika ivakwe kwaita zviri kuitika zvekuti vanhu vanotambudzika kusvika pakuti nemvura yese muharare makucherwa zvibhorani nyika yamakasirwa nasmith yakanaka kudaro so munhu wese iva redi zvekuda kusikira uchiita umbimbindoga kuti ina handibude inani bamdiki aiona yekutombosikara kuda ichi chinhu chihombe chakakura ichi aiona saka munhu wese ngaabude Hapana munhu ari kuzosara kumba pauri ipapo mulocation imomo ngachichaye matai ngaapiswe vharai marodhi kana pane zvimwe zvimotikari zvakafa zvezve blokai murodhi ese amunozoita anofamba neporisa blokai ikoko ari mazonga blokai zvokutomboona tumbwida tumbwida netiko tumotikari tine picture yamunangagwa musi wa 31 kuti provoka itsura udzinga munangagwa wada kufamba nemotikari nemunangagwa musi inopiswa zve uri kuonaka so let it be clear right izvezvi izvi nhasi unoyu vanga vato vari kuronga vanga vavi nemeeting yavo vari kuronga kuti tagwirei anofanira kuitwa central committee yekumasvingo kana aitwa central committee yekumasvingo saizvozvo vanoda kuti first track abva aita politibero member ndiye munhu avaa kuti iyeyo e, anofanira kuenda kunomira against chiwenga nokuti vakuona kuti nyaya dze2030 hadzichabuda chinhu chaflopa chichakwanisika kuti ku2030 kuendwe saka vari kuti iyei mambara iye anonzi tagwire iyu since agara iri mbavha vachidhira naye vachishanda naye vada kuti chive chivharo chavo chichavaprotecta kunhau dzavo dzakasviba nekubira nyika kuita kuti ave ndiye president saka varada kuti vabva vati aiwa Tagwirei ndiye akumirira Zanu PF kuita kuti abva anokondesisa Munangagwa, abva anokondesisa ningi Chiwenga nekuti vari kuona kuti nhau dzavo dze 2030 hadzichaita sei hadzichabudirira saka ndo nhau yavo iyoyo saka nhau yavo iri pakuti munangagwa akupanika nawo munangagwa akupanika because ari kuziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka anogona kutandwa saka ada kugadzira chinhu chake because ari kuzoti ari kutyaka nyaya dzakati dzematitle deeds zvakare zvakanga vachiita zvezvezvi saka vakuda kusevha mainterest yekuda kuprotecta maproperties ma avo avakatorera nyika nemari dzavakatorera nyika saka ndo dzavada kuprotecta ani maonaka so now ndo zvavarida kuita izvozvo zvino luke manyangire aona handika bhora ramuri kutofunga kuti re2028 ka hakuna munhu achamirira 2028 mnangagwa must go now mnangagwa must go now handimaona ka zvekunzi 2020 bhori renyu ramuri kuronga iroro rekunzi hanzi maakuda kuzoti tagwire ndiye ngaaite president e maakuda kugadzira nekuti maona kuti 2030 yafere ka mutambari madhaga pasina mvura munangagwa must go now from 31 hapana achadzokera kumba we are going to fight until munangagwa is gone da kutokutaurira let it be clear takanzwa iye munangagwa achitaura mapwapwa ake akari mambara uyo achitaura zvinhu zvaanofurira nemabhururu akanzi Andichasira achave achitedza matsimba angu. Unotedzwa matsimba ako, matsimba ako iwe munangagwa ekuuraya mageneral. Matsimba ako ane ropa maoko ekuuraya vanhu. Matsimba ako ekubira nyika. Don't play with us. I think you, it's been too long vanhu vachifunga kuti mazimbabwean akapusa vana vazimbabwe vakaenda mbiri yekunzi vakadzidza stereki but vazoenda mbiri yekunzi vakapusa vanotoreta nonsense yekutoreta madictator achiita zvavanoda nenyika enough is enough we are, we are doing head on with you munangagwayo kana ukanyeperwa nevanhu vachifunga kuti vemazimbabwe neakapusa kana vachifunga kuti vamwe isu tinotretenwa nepolisi yako this time we are going to, we are going to defeat them i'm telling you let it be clear anomonaka as long eh, as long eh, mupurisa arova munhu iwewe mutamba iwewe rega ndikutaure ichi nichi mutamba mukadzi wako mabhotika ake nezvese tinopaziva paanoita mesi dzake mukadzi wako iwe matamba iwewe tapedza neipapo tikuya kumba kwako regera kana uri mumwe mutamba ka Taurira mapurisa ako kuti vaite order. I'm telling you. Because or else iwe utogona kuzviwa futi mapurisa ako aripo. Usafunga kuti pane vanhu vatori mamuri imomo vari kutoziva zviri kuitika. Don't play with us. We are not playing games. Nonsense.